Әмма ләкин менә соңгы елларда бигрәк тә сәхнә культурасы бик тә, бик тә түбән төште. Менә бу ханым әйтә, сез ди нишләптер Дәүләт Советында закон чыгарып, шушындый ямьсез сүзләр сөйләүләрен туктатмыйсыз сәхнәләрдән, ди. Белмим мин, менә закон чыгарып кына аны туктатып буламы икән. Әгәр дә кеше яшьтән үк тәрбия алмаса, балалар бакчасында, мәктәптә, бигрәк тә гаиләсендә, әти-әнисеннән, әбисе-бабасыннан тәрбия алмаса, закон белән генә тыеп яисә Кушып кына кешегә иман кертеп булыр микән? Менә мин шул турыда уйлап утырдым да, менә нишләргә кирәк икән? Менә бу артистлар белән, җырчылар белән, сәнгать кешеләре белән бу хакта күпме генә сөйләшеп тә, минем әле уртак бер фикергә килгәнем юк. Билгеле, бөтенесе дә тели шул нәрсәне. Әмма ләкин Менә ничек шушыңа ирешергә, шул турыда минем әле беркемнең дә ачык кына итеп фикер әйткәне юк. Синең фикерләрең ничек игъра икән бу өлкәдә? Разил әфәнде, мин бу турыда уйлыйм, яратып тәнкыйть итү кирәктер. Алар барысы да шул безнең балалар бит инде, безнең татар балалары, шушы тәрбия алган балалар инде алар. Хак белән батылны аеруы, аерырга бөтен кешегә дә бирелмәгән. Алар менә шушы кешене көлдерүне бүген э, хак юлда, үзебез дөрес юлда дип уйлыйлар. Ә бит без инде бик күп кеше көлдердек. Бүген безгә кешене көлдерәсе түгел, уйландырасы. Уйландыр вакыт җитте, үзебез турында уйланырга. Беренчедән, безнең әле наданлыгыбыздан, икенчедән, э, коммерция дигән нәрсә бар. Көлдереп акча җыю. Безнең төп теге урысча әйтсәм инде основное население төп халык бит әле тәрбия дәрәҗәсе түбән үзегез беләсез сарык шикелле залларга куып кертәләр дә алар уйлыйлар бу матур дип бу яхшы дип аннан соң моның өчен телевидение радио печать алар нинди роль уйныйлар монда бармы безнең журналистларыбыз иманлы Тәрбия учагын кабызучы бармы безнең журналистларыбыз? Радиода булмасын, телевидениедә булмасын, алып баралармы алар шушы юнәлештә эшне? Мәсәлән, радио. Хәтерлисез булыр, без кечкенә чакта җыр өйрәтү дәресләре бар иде. Бар иде, бар иде, иә. Нинди матур җырлар без өйрәндек шул вакытта, әйме? Ул анда патриотик җырлар бар иде. Мәктәп турында, укытучылар турында, әниләр турында, туган җир, Ватан турында күпме җырлар без өйрәндек. Алар безнең каныбызга сеңеп калган, алар белән без тәрбияләндек. Бүген бит андый тәрбия алмаган балалар үсеп чыкты. Алар моны дөрес дип карыйлар, телевизордан күрсәтәләр икән шундый концертларны.
Шулай булырга тиеш дип уйлый. Шулай тиеш дип карыйлар алар.
Ул телевидение, ул радио, ул газетлар. Мин газетларны укымыйм. Бик азын гына мин шулай кайбер газетларны. Мин телевидение карамыйм. Соңгы вакытларда бөтенләй дә карамый башладым. Газетаны алам да, программа сезнең теге мактау булмасын. Сезнең тапшыруны карыйм, тыңлыйм һәм тагын бер-ике шундый тапшыруларны Дания Гыйльмановнаның әзерләгән, менә безнең режиссерыбыз бар, аның тапшыруларын һәм музыкаль редакциянең берничә матур тапшырулар бар, аларны тыңлыйм һәм башкаларын мин тыңламыйм. Аннан соң игътибар итегез әле. Бу радио, бу телевидение, бу бит гайбәт учагына әйләнде. Теге вакытта теге дәүләт башлыгы тегендә чыгып киткән Чыгып китәргә әзерләнә. Менә китте инде. Менә хәер утырды инде самолетка. Менә хәер ул барып төшә инде. Менә хәзер аны каршы алалар. Менә анда очрашты инде. Бу безгә нигә кирәк? Бу нигә кирәк безгә? Бу тәрбияме? Безне монда утлы боҗрада тоталар. Менә ут өстендә безне тоталар. Хәзер нәрсә сөйләшерләр икән? Нинди карар кабул итерләр икән? Бу безгә кирәкми. Кабул итсеннәр. Ул аларның эшләре. Алар үз эшләре белән йөри. Без, укытучылар, укытучыларның үз эшләре, тәрбия. Аналарның үз эшләре, тәрбия, балаларның тәрбиясе. Безнең үз эшләребез җырчыларның, миңа бу кирәкми.
Дөрес, менә мин шактый чит илләргә чыгып йөрим, инде чит илләргә баргач, мин махсус телевидение карыйм. Алар нәрсә күрсәтә икән? Безне өйрәттеләр бит менә, анда буржуаз сәясәт, буржуаз культура дип. Әйтәм, бу буржуаз илләрдә нәрсә күрсәтәләр икән телевизорда? Менә мин күптән түгел генә Канадада булдым, Канадада төне буе карап яттым. Тәүлек буе карадым, мин әйтәм, берәр генә кеше үтергән, кеше суйган яисә кеше көчләгән Кина яисә тапшыру булыр микән? Өч тәүлек яшәп, бер генә тапкыр да күрмәдем дә ишетмәдем дә. Ә бездә ачсаң, бөтен тапшырулар шуңа корылган. Алла сакласын, куркыныч бит. Ә бит шуны балага күрсәтү, бу бит җинаять, җинаять. Авыл рекламаларын сез карагыз. Бу, бу менә акча. Монда рек, ни, коммерция. Бөтен нәрсә хәзер бүген шуңа китте. Әмма ләкин без ычкындырабыз кулдан. Яшьләребезне бер бер бөтен э, теге поколение дим э, үрчә инде. Э, буынны ычкындырабыз.

Илзирә ханым, сез бик хәрәкәтчән кеше инде, бик йөремсә кеше. Әйттем бит инде менә әле ничә шалтыратсам да, Гөлзада тегендә киткән, монда киткән дип әйтәләр. Инде татар яшәгән дөньяда, татар гомер кылган илдә син булмыйча калган ил юктыр. Америкасында да булдың, Төркиясендә дә, башка илләрдә дә, бик күп илләрдә булдың инде. Инде егермеләп иллә булгансыңдыр. Менә ни өчен мин бу турыда сөйлим. Менә без бит монда яшибез инде, үзебезнең Казаныбызда кайныйбыз, Татарстаныбызда кайныйбыз, үзебезчә үзгәрәбез, андагы тәэсирләргә биреләбез, музыкабыз да үзгәрә, фикеребез дә үзгәрә. Ә читкә киткән татарлар, алар йомылыбрак яши. Алар үзләренең җәмгыятьләрен оештырып, шул җәмгыятьләрдә аралашып, аннан соң анда теләсә нинди татар китә алмый. Анда китәр өчен көчле рух та кирәк, анда барып җитәргә кирәк, үзеңне югалтмыйча яшәргә кирәк. Димәк, андагы татарлар инде ул төшеп калган татарлар түгел. Шуңа күрә мин аларга хөрмәтем бик зур һәм аларның фикеренә мин һәрвакыт, аларның ничек яшәүләренә, яшәү рәвешләренә һәм алар нинди рухи тормыш белән яшәүләренә мин һәрвакыт игътибар итәргә тырышам. Менә син инде миңа караганда да күбрәк йөрисеңдер, күбрәк аралашасыңдыр алар белән. Синең мөмкинлегең дә күбрәктер. Менә син барып төшәсең инде, анда алар нинди җыр җырлыйлар үзләре, нинди җыр сорыйлар, нинди җырларны, нинди моңнарны тансыклаганнар, нинди җырчыларны чакыралар. Менә шуларны инде син белеп күреп торасың бит. Моң, халык җыры. Менә аларда бөтен, бөтен, чөнки аларны бит менә бүген композитор уйлап чыгармаган, бүген генә шагыйрь аны язмаган. Ул бит йөз еллар буе, гасырлар буе тупланган, сайланып-сайланып килгән Бүген безнең җырларыбыз сайланып, сакланып калган икән халык җырлары. Анда инде бу күңел аша, йөрәк аша узган, халыкның җаны аша. Вакыт сынавын узган. Вакыт сынавын узган алар, ие. Шуңа күрә менә бу чит илләге яшәүче безнең милләттәшләребез дә алар шушы халык җырларын сырыйлар, моңлы җырларын сырыйлар. Һәм моң сакчыларын, җырчылар арасында моң сакчыларын алар чакыртырга телиләр һәм шуларны тыңларга телиләр, ишетергә телиләр. Гүзәлия ханым, менә Әңгәмә башында әйтеп үткән идегез, Кырымда узган Сөембикә варислары фестивале турында. Мин дә анда берничә мәртәбә катнаштым инде, ул өч елмы рәттән үтте инде. Өч ел булды инде аңа. Икесендә булдым аның. Ул бит гаҗәеп фестиваль. Мин аңа барганда, балалар җыела инде, ул Татарстанда да, Башкортстанда да, башка җирдә дә татар балалары җыелып фестивальләр үткәрә, шундый бер гадәти генә фестиваль дип уйлап барган идем. Һәм баргач. Андагы халыкны күргәч, андагы җыелган балаларны күргәч, бөтенләй фикерем үзгәрде дә китте. Бу һич кенә дә гадәти фестиваль генә түгел. Монда бөтен дөньядагы, БДБ илләрендәге, Үзбәкстандагы, Казахстандагы, Украинадагы, Россиядәге һәм башка мәмләкәтләрдәге татар балалары җыела. Бу бер нәрсә. Икенчедән, ул балалар һәммәсе дә талантлы балалар. Өченчедән, ул балалар шулхәтле чибәр, шулхәтле аларның күңелләре иркен ачылган, безнең шикелле түгел. Без бераз ноктатрак булып үстек, чөнки шартлары шундый иде. Алар өчен бик нык сөендем. Өченчедән, менә син әйтеп үттең инде, бу, милләтне туплау. Милләтнең балаларын, талантлы балаларын туплау. Ә милләтне кем тотып тора? Аны талантлы кешеләр тотып тора. Милләт һәрвакыт талантлы байлар кулында да түгел. Байлар таратмый. Милләтне һәрвакыт алга этәргән кешеләр ул талантлы кешеләр. Ә менә син шушы балаларны туплыйсың, аларга көч бирәсең, куәт бирәсең, өмет бирәсең, дәрт бирәсең. Сез талантлы дип әйтәсең. Сез бергә булыгыз дип әйтәсең. Сез милләтнең киләчәге дип әйтәсең. Бу бит искиткеч зур миссия. Моннан да зуррак миссия булырга мөмкин түгел. Шунда мин генә түгел инде, башка кешеләр дә әйтеп куйды, бу чараның, бу фестивальнең милләткә бүгенге көндә файда китергән иң зур чараларның берсе икәнен әйтеп үттеләр. Һәм аннары әлеге дә баягы татарларның төрле кавемнәрен бергә туплау. Безнең бит татарларыбыз бик төрле. Аларны хәзер тагын да терелләндерергә, тагын да вакларга, таратырга, таркатырга теләүчеләр бик күп, татар халкын таркатырга теләүчеләр. Ә син киресенчә аларны тупларга телисең. Син Кырым татары да үзебезнеке дисең, Себер татары да үзебезнеке, Казахстандагысы да, Үзбәкстандагысы да, Казандагысы да, барысы да дисең. Менә. Бу, чыннан да, синең иҗат сәнгатендә кылган эшләрең белән янәшә торырлык тагын бер бик зур, бик олы гамәл. Һәм моны, билгеле, син үзең генә ярып чыга алмас идең, синең ярдәмчеләрең дә бардыр. Әнә быел Мәдәният министрлыгы да сиңа ярдәм итте, башкалар да ярдәм иткәндер. Менә бу. Фестивальне син киләчәктә дә дәвам итәргә уйлыйсыңмы? Синең кемнәр сиңа ярдәм итә? Һәм менә шушы хакта бераз сөйләп үтсәң иде. Беләсезме, менә мин күп еллар инде, 92 нче елдан бирле башлап, Кырымга ял итәргә барам. Гомумән, мин ял итәргә йөргәнем юк, ләкин менә Кырымга барам да ял итәм дип, анда ял булып чыкмый, эш булып чыга ул. Тагын, йә анда Харьковка, чакыра Запорожье, Украина буйлап Киевка. Каядыр ниндидер мероприятиеһн да нәрсәдер үткәрәләр, фестивальме нәрсәме, татарлар инде Сабан туен үткәрә. Мин анда барып тагын э, эшкә ябышам. Шул шулай йөри-йөри торгач, кырым татарлары да мине чакыра башлады. Кырым татарлары белән ара- алаша башлагач, аларның язмышлары белән танышкач, аларның э, авырлыкларын күргәч, минем башымда алар белән безнең арада Казан татарлары арасында бераз суыклык сизгәч, Мин шундый уй туды. Ничек якынайтырга? Без бит бер милләт. Һәм нинди теге аргументлар табырга, фактлар? Ничек итеп безне якынайту өчен, бер милләт икәнебезне исбатлау өчен нәрсәләр миңа, нинди аргументлар табырга? Шуннан соң Мин уйладым, балалар якынайтырга мөмкин. Чөнки әбиләр инде үз эшләрен эшләделәр, бабалар эшләделәр. Алар үзләренең теге кәкрәеп беткән куллары белән э, булса да менә шушы хөррият заманы килгәч дип әйтим инде Коръән укырга өйрәнеп мәдрәсәләргә йөреп үзләренең тагын бер кат бер тупланып көчләрен салдылар име Ә яшьләр белән, минем яшьтәшләрем белән, әле бездә иман бар, бөтенебездә дә тулы иман булмаса да име, иман бар. Ә яшьләргә без нәрсә эшли алабыз? Яшьләрне балаларны тупларга, балалар аркылы милләтне берләштереп калдырырга дигән уй минем шушындый фикерем туды. Гөлзада ханым, сезнең белән көннәр буе сөйләшеп утырсак та, сине сүз бетә бер түгел, чөнки сезнең эшләгән эшләрегез дә бик күп. Башыгыздагы, күңелегездәге уйлар, фикерләр дә бик күп. Менә мин уйлап утырдым әле бүген сезнең белән сөйләшер алдыннан да. Ләкин Гөлзада инде үзенең гомерендә шушы көнгә килеп җиткән өчен күпме эшләр, күпме гамәлләр кылган. Һәм инде кабатлап әйтәм, аларның һәммәсен үз тырышлыгы белән, үҗәтләнеп,

өлкәдә галимә булып танылып бара. Оныкларың да бар бүгенге көндә. Менә Сөембикә варисларын алып барасың. Гөлзада студиясе ачып, анда күпме җырлар-моңнарыбызны, бәетләребезне, мөнәҗәгатьләребезне яздырдың. Хөррән авазын халыкка иңдерергә күпме эшләр эшләдең. Гомумән, искиткеч эшләгән эшләрең бик күп. Әмма ләкин мин кич кенә дә Гөлзаданың шул эшләреннән канәгать булып, хозурланып өйдә тик кенә ятыр дип уйлый алмыйм әле. Булмас.